Katie Million ydw i o Archifau Gollewin Morgannwg ac rydw i'n siarad i Andrew Dulley am wobrau Ragoriaeth Marchnata a roddir pob blwyddyn gan Mald. Andy, rwyt ti wedi ennill y gwobr cyntaf eiriod am brosiect Marchnata Archifol. Allwch chi ddweud wrtho fi am y prosiect i ddechrau? Roedd Blwyddyn yr Olympaidd 2012 ac roedd y Fagl Olympaidd yn mynd i ddod trwy Abertawe. Gofynnodd ein tîm marchnata beth ydi'r archifau yn mynd i wneud i'w ddathlu. Wel, wedi tipyn o feddwl penderfynais i wneud ffilm a defnyddio Windows Movie Maker. Bwriad oedd iddo edrych fel hen ffilm ddu du a gwyn. Dyma beth o'n i'n meddwl. Pan oedd y Gemau Olympaidd yn Llundain am y tro cyntaf ym 1908, doedd yna ddim taith fagl Olympaidd. Ond, os oedd, shwt fydda'r taith trwy Abertawe wedi edrych? Dechreuais i trwy ddewis hen luniau o lefydd oedd ar lwybr y taith, sganio nhw a dechrau adeiladu y bord stori. Yn aml, ro'n i'n sganio bobl yn y lluniau yn fanwl, yn ogystal â dangos yr holl lun. Gwnes i dudalennau teitl hefyd, fel rai rydych chi'n gweld yn hen ffilmiau Charlie Chaplin, i helpu i ddweud y stori. Yn Movie Maker, rŷch chi'n gallu gwneud gwahanol bethau i gwella'r ffilm, fel closio neu pylu rhwng dau lun, er enghraifft. Mae closio yn rhoi sens o symudiad iddi. Lot o waith, ond dyna beth gwnes i. Y peth olaf oedd adio sŵn. Roedd gyda fi ddau dôn o'r maint iawn oedd yn cyd-fynd â'r ffilm ac awgrymu byd 1958. O'r diwedd, roedd hi'n barod a roddais i hi ar YouTube, lle mae'n dal i fod hyd yn hyn. Rhoddais i gysylltiad ar ein tudalen gwe ni, a'i hanfon i'r tîm marchnata.
A shwt mae dod o hyd i'r ffilm alain nawr? Jyst chwiliwch am Swansea Olympics 1908 ar Google Videos, a hi fydd y canlyniad cynta. A beth digwyddodd nesa?
Wel, roedd ein marchnatwyr ei charu hi. Anfonodd neges i'r papur newydd lleol, yr Evening Post, a sgwennodd erthygl amdani hi. Nesa, roedd erthygl pellach yn y Western Mail, ac yna, daeth newyddion ITV Wales i mewn i gyfweld â fi. A dweud y gwir, roedd y ffilm yn beth iawn ar y pryd iawn.
Oedd, dyddiau hapus wir! Felly, ceisiast am wobr y flwyddyn nesa? Do, roedd y gwobrau marchnata wedi bod yn redeg am sbel, ond dyna oedd y tro cynta' iddyn nhw gynnwys y sector archifau hefyd. Roedd yn syndod hyfryd dros ben i ennill y wobr, ac yn rhydedd mawr hefyd. Ambell waith rydyn ni'n gweithio'n arbennig o galed i wneud pethau arloesol ar yr un pryd â gwneud ein swyddi arferol, ac roedd cael yr adnabyddiaeth ffurfiol hon yn rhywbeth gwerthfawr iawn i fi yn bersonol. Ond yn fwy na hynny, mae wedi rhoi hwb mawr i'r achub du i gyd. Dyma siawns i ddweud wrth y cyhoedd, a phellach i'r cynghorau sy'n gyllido ni, a gobeithio bod ni'n adran fân, bod ni'n gallu gwneud rhywbeth da, newydd, diddorol a loesol, a'n cefnogi beth oedd y cyngor yn gwneud heb gost i ceiniog chwaith.
Mae'r papur newydd wedi rhedeg stori pellach, ondife? Odi wir.
Yr achub du yn ennill gwobr. Daeth llawer o gyhoeddusrwydd da oherwydd y wobr. Ac mae wedi annog ni i geisio y flwyddyn nesa, ond mae hwnna'n stori arall. Odi, nawr wrth gwrs mae digwyddiad cyflwyni gwobrau go iawn fel yr Oscars, dim jyst i archifau, ond i'r tri sector i gyd, gyda sgyrsiau gan siaradwyr diddorol a siawns i gwrdd â phobl a rhwydweithio. Mae Llyfrgelloedd, Archifau ac Amgueddfeydd Cymru gyfan yn cynnig sioe da.
Felly rhywbeth yn werth ei wneud. Odi, yn bendant. I fi yn bersonol, ac i'r swyddfa, mae wedi bod yn werthfawr dros ben.